Hello. Adhi e barasa kama chielo ka kende mondo guketa. E jagondo kata sani pokro joka. Ingina sami jo bachiri ni na cha in. Kawuna no kodu gi joko gelo. Retka. Haya. E chipa sabi e bura. Yaneno ka bajo moko osechako mana yalo kes moyapere ka ire ok onyal riembi ne weche ok awuo didi kaka chal ni ng'ato sika sika ni o o o

Ube mabe. Wantie mabe. Yo kama numondo. Wa mondo wa kama. Mondo kacho anarabe kama chia. Eh. Eh aba yasungima. Eh wantie mabe. Ah berine wa. Nai eh ani wadigi. Ani magiluonga ni mbalo toto lofan ne indi winji. Oh. Akia ni se winja. Eh. Mane an. Okay. Eh to koro. Eh. Wa watemo uno ndi. Mm. To raura no poko donjo ka.

Alin. Oye tek ma kama ka jaduong' ema rido kama to chief me gweng'. Umera. Ine Botman. Botman tiende Botman. Nyaka no obi ka kata pi modho pok wayudo. Ane maliero. Wakatondo short kora.

Aneni oche, guru ko gelo aneni kanyo. Eh, wadwa ni mondo gino lalo pacha e. Mano kaka gweng' chal. Hmm. Gweng' ka gweng' nigi mage. Awuor. Eh, koro ma girgi. Hmm. Eh, koro ma nyako. Ago aga chwech. Manyicha apane nitie gi wach. Hmm. Adwaro ng'at marieno wach tir. Kayu nyaroya. Kendo adwaro maber kabisa ng'ama lweny nafas. Mhm. Adwaro ng'ama odonjo mokwongo. Ng'ama odonjo. Wakati go na simu ni dwara. Ng'ama odonjo. Iwinjo jaduong'? Mm. Nyocha ajali obiro na. Ng'ama odonjo. An wane jodonjo. In idhi donjo ne dhako. An ema adonjo jaduong'. Eh. An ema adonjo gima omiyo adonjo. Wane nyathewa.
Eh, akiana wuok atur kuom sabeda beda. Beda beda.
Eh. Yeah.
Erokamano. Mm. Eh, gima omiyo wabiro iri ka. Mm. Ok asebedo ka dak gi mor kata matin. Mm. Ok asebedo mayot na kata matin. Mm. Kendo chunya bet. Wawuoyo nyako motego somara ling mos gik mi gega mokwongo mang'o ket gido piny ket gido piny jaber wuo eh, eh. eh, dansa mi adwa dhi mbele
Ok asebedo ka dak gi mor. Kata kiduogo chien wacha wacha.
Gi ng'atni. Eh? Koro ineno ng'atni hmm? osebedo kothaga. Hmm. Adier ero nonyuo madhok. Hmm? Koro kosenyuo madhok bing ni anyuol. Koro ayiedh punda. Dale. Aseling'.

Asebedo ka dak matek yeah. e dier oda. Mm.
Nikech ng'ani nokawo dhok otero dalawa. Mm. Ni koro inyisa ni mondo anyiedh thunda ated ne gocha yawe mi is true. Mm. En kod wuoge ot to men.
Mano ng'ani. Gini. Mm. Wabedo ba. Eh.
Ondieko tanga. Oketa keta ni dhako onge onge gimo miyo dhako kata sele. Eh? Ana dak ni adak achalo ng'ama ne chore no tho yik long. Mm. Ha? Mm. En ng'at moro ma kaduogo to dhoge du dhoge dum ma siweje timo nono. No ka orugo ko gami koso ne okawi kuse. Eh gam to no gama. Mm. Suche mara racha ni be no kana no chiemo. Ngamo ni ma ma ramo ngato. Kinde ka ne. Suche ok ramo.
Dog waya ma pundo waya ma pundo ke mo gama waya ne ne ni dhoge ka. Haya. Eh.
Jabe na chini. Iwinjo eh. jaduo. Omara wuwa ne mada ka dwa kwa. Jaga mano gamo gi to no sete. Iwa e to na wuo. Eh. Wa golo guda mi duong ni wuo.

Kata wale mwana wa mwana. Abandi bano bakimu nafasi. Mera. Ndio kubana. Daraja. Asabi ndio umbia gwenka. Ubija. Asabi ndio umbia gwenka. Kenya na mimi chodra ma tek ma nyoni piny. To kabana mwana nyoni before John. Aron mwana riado baitir. Luonga ne usepango gimoro koso mana Onge miwacho. gima nosepangi Aja sata.
sirikal. Tang'o Aja misedok sirikal. ne olre ni rwanyola. Awacho ni kuma sawinjo. Kuma sawinjo. Wuon ang'o mano timore?
Hata nyaka chumado gweng'wa. Chief winja kwa makini. Take my point to Burli. This wife for me, for me to subtract from their home to home of me. Ora na luori.

Wadonje point. Hmm. Dhako ni owacho niya ni sucha joge kia ng'a monyise ni sura rama. Sitere osiptal mano wasedak higa di. Hmm. Mano wach mokuo mar ariyo. Irach. Eh, Irach eh, arach. Hmm. Sani to ji nyisa na lande gweng' ka in neno rach. Alando mali. Mar ariyo chi. Ana nyisi wach moriere ka winyaro jogi badho wach. Eh? Kendo wadwa ora ne nyanyono katinga. Katinga soni. Anyanyono katinga soni.

Dwoki in mane rudori. Sura mobanyore ni inya herie. Dwoke Dwoki inya peny.
Gini chiega ni. Gi guok mamako nono. Ng'ama onego bed ni yera sura. Bedum ti oromo ne nang'o? Mera dwoki. Ema penji.
Dwoki ni dwoki penjo kwa sababu ngai ndaka lobu. Ndako gelo wuo.
Kapo anyalo kwa mjengo. Mano ne, mano tenne.
Ago mjengo sawa sawa. Eh? Winyo. Mm.

Iwinjo? Aliro koni gi koni, mogo Kata koni. yamo nindo ka gi winyo. Koni ring'o, ring'o. Ne kako Kata chal. yamo nindo Jaboda ka boda, gi winyo. jaboda boda mating'e oringo dong' yudo tek. Na yudo tek. Jamjengo mang'e oringo mok fundi dong' yudo tek. Yeah. Abiro gi ring'o koni gi koni chief. Yeah. Eh? To guoke maromo na dhako bedo, dhako bedo, dhako bedo. Chief dhako bedo, mano e gima romo na. Dhako bedo. Guoke maromo na. Koro kini guok. kinigugire ako niki namera oteme nogonya namachia ngano guo mara ni dako minene adi dako miseni no mubere kunenda aningene sima ne record malich masima nyasani sama sim record dhako leko dhako leko kaluongo nying owado maduong'
uno tieno uno tieno uno tieno Mineno ni mm -hmm. Google osedhi town wuo mar chae uh -huh. bi kwa kaka nyi kwa kanyoro mm. Koro kweko no le da chunya mm. Da kono ngile ko gimane chunya Kata leki nya kata leki Da kono ah eh na madoge dum gi na madoge ok dum bopo gore ne ko to nya kata leki Da kono nya ha ti bro nyo pai Tingo bada mi apenje ko no sata mi ne Ka kora na wi Tekane Ka kora dwa be ni ke ma chiega mm. Mondo mi omosa mos manyasani mm. kel kori kel kori mm. ok odwar kadhi kisane oli wacha wacha winjo mm. ana winjo mana ka jirani ma to kunyisa no wacha ni doga dum mm. mano Oh, mano jaber ana bi. Ni amate.
Ni acha mundofu. Iwinyo ngane na. Denungwe. Iwacho ni ngane. Amata.
Omera.
Acha mundofu.
Malunga ni ngane ne.
Omera. Chief.

Harai.
Ibrongeya. Basi mera. Uone. Kivamba biro kan gi kes. Eh. Kijana moni ndo kan osebedo ka tiyo kuno huduma kwa ka kongo. Mm. Ga yanyo yanyo wa gweng. Yuto mali no badai yuto dog chien. Dog yuto ben kode. Odi piwi ng'e mada ko.
Di piwi ng'e mada ko. Ya magi mali. Di ma ng'e mada ko. Ba chula weche manono.
To era mali kadi winyo go rendre. Bas.
Arwane mono ngadwa. Arwane mono ngadwa. Umera so winjo wachni. kaka iwuoyo. Moriere koso mobang'?
Oriere.
Kendo gine ratin e ng'ama ok winji, ma wiye ok ti. Chief, nadong' ipond achiel. Ah, eh. Achiel kama. Yeah. An ema nakawo dhoga gi tiende kama ma wuothogo kama ma go koti ma nindo dala gi mamani. Hmm. Ariambo. Yeah. Ninindo odinga dongo ma ninindo. Odinga ninindo.
Kae to kana awe dhoka. Ipenjo ng'a?

Na wacha ni adil, da kunyo mako ich. Manya sai ugwile ma lemo. Ya sai ero kamano ma dwang ni gola oko. Su trungo lal. Dera inye do korgi kendo gi madho chai. Kari na ngino kodre ka lwang ni kamani. Mm. Ah, to an. Mano nyathi wa mi luongo no kodre. To da koni teri na su trungi. To chak ni atunde. Wan ni nyathi atin sani. Da ko nya teri ni su trungi to chak ni atunde. Ayo tunji kira tengo ka kuma kotha. Iwinjo na.
Ngadu mura.
Wach ni koruno e bwo- e bwo sirikal. Ah, an Iwinja?
Thuda.
Nyako. Bika. Ibed ka.
Ando wach ma koro ler. Ibed ka. Ok ni mar sutungi no ngado pong karao kama. Ibed ka.
Jaduong' in ayo Koro- king'awo rieri kata in ema ninyuom nyamera. Ya, koro wach maduong'.
Osiep omera. Ok odong ema duoko. Omera. Wadhi ng'i wachni. In dog dala.